Hello hello hei pawi in chuti ngai loh thil ka rawn ti dawn a sahbawn siam dan hei hi mizo siam a nia maw Aizawl ho siam saw nia hei hi tha ka ti tawp a kei chuan in a siam dan kha lo la hre lo te in la awm tak in ka rawn dah ve mai mai ang kan thil mamawh tur ho chu hmawlh te hi a te leh a sei hi a ngai a maw pakhat hi hemi chawh nan hian hman a ngai dawn a pakhat hi hemi chawh nan hian ka ti ta a ni kan lo hawng tan ang. hei hi a ti rimtuitu ber kha nia rimtui chek chek khawp mai hei hi a rawng a nia maw hei a main ber rimtui sahbawn tui ni danga kan siam hianin hei hemi a hrawllo zawk hi hemi naute ah hianin ka chawk ral vek. phawt ta chuanin chumi hnuah hemi a lian zawkah hi bucket lian zawkah ka chawk tawp ta a nih chu a a a ral hma bik ta a lian zawkah hi mahse tun tum chu hei hemi a pahnih hianin no ah hianin chawh ral vek phawt tur kha an ti vang khanin no ah hianin kan lo chawk ral phawt ang. a di phar phei a ka va han ning tawh tak hei a sa vun vun mai te an lo awm phawt rawh se ni kin ah kan chawk leh dawn nia aw tunah a sahbawn ber kha kan lo ti-- Naute ami zawk kan dah hran kha darkar khat nghah daih a ngai a, chumi chung chuanin i lo titi zuai ang u a. Thenkhat chuanin hetiang sahbawn tui siam chawp hi an hlau thin a, ei inah phei chuanin a hlauhawm deuh e an tia mahse, keini chuanin kan hmang nasa lutuk a, a then phei chuan i insuk nan te an hmang a mahse han insuk nan em chuanin a hneh ka rinlo avangin ka hmang duh lo mai. kha a ni ta ti hianin pack khat kha za thum sawm nga a ni ta a khatah khanin tam tak kha chhuak thei a ni chu dawr a vim a bur lian pawh sawm sarih man a daih vei loh em em a chutiang ai chuanin heng tiang hman te kha a lo daih zai a a lo rei bawk a hei duh tak duh tak dana zir khanin a bag a chen ve ang te pawh a sawn tak deuh in a siam chhuah thei a ni chu maw. Darkar khat hnuah hei kan lo rawn kir leh a a la sa deuh a ni chu hei a la lum vung vung a maw. Sarai reuh hlut duh. Darkar khat nghah tur an ti vang khanin kan chhum lut tha vang a. Kan lo thlak tha nang. Hei in hmuh ang hianin a tak tha lut tuk a nei chu maw? In lo siam ve teuh dawn nia, ka duhsak pui lutuk cheu ni chu sum save over ang chi ang kha a ni ta maw? A mawngah hian ka chawh ral loh kha a lo la awm a, ti hianin kan suak anga, kan chawk anga, kan leih lut leh mai anga, a ti taktu ber kha a nih chu. A sahbawn, ti sahbawn tu kan tih aniang chu. Tawngkam hi ka va an thiam lo tak em kei mi mawl hi. Ka insuak chhin ange hei in hmuh em. A buang thlap ani e. Kha zawng kha ani e ka video te a tawp thleng a min lo en sak tu te chunga liau liau in thank you thank you. Ka video te in lo ngai hlu a ka lawm em. Ema hate comments te kha a awm ngai lo hrim hrim a ka video upload atangin ngawi teh youtube ah hian ania maw chumi chu pakhat pakhat chiah ania mahse ho lutuk ah han what app em na tur pawh a awm lo a ang ata mah chu ka ngai chuang lo ta chutah chuan nia IG te facebook ah te youtube ah te hei tiang in han what a rilru na ngawih ngawih tur leh hei han zah na tur ang kha a awm ngai lo ka lawm eeee. em a, thil lung leh ti tak zetin lawm thu ka rawn sawi a ni e. Bye bye u, sawi tur vak pawh ka hre lo, tawngkam hi ka thiam lo tuk em aw.